Тагы бер җомабыз килеп җитте. Алла рәхмәте белән Рамазан аебызга бер атна гына вакыт калды. Аллаһ Тәгалә безгә ярдәм итсен, әзерләнеп килергә бу айга. Бүгенге вазыбызның сүзе булыр зиярат кылу турында, зират турында, үлем турында. Әлхәмдулилла, э, мусульман кешене яки Аллаһка ышанучы, дин, дин тотучы кешене дин тотмаучыдан бу мәсьәләдә бер әйбер аерып тора. Бөтен кеше дин, динсезе дә, динлесе дә, бөтенесе ышана, барыбер үләчәгә безгә. Димәк, мәңге яшәрмен дип берсе дә инде өметләнми, бөтенесе уйлый, белә, ышана, инана, үләчәкмен диеп. Ләкин Аллаһка ышанучы гына, дин тотучы гына әле үлгәннән соң да нәрсәдә барлыгына ышана. Ә дин тотмаучы, менә үлем килер дә, бөтен нәрсә бетер дә, шуның белән тәмам, бетте диеп кенә ышанып бара. Шуңа күрә дә ген мөселманнарда, ислам динендә менә шул үлемгә бик күп әйбер таянып тора. Яки үлгәннән соң, үлгәннән соң әле нәрсәдер булачак дигән фикергә күп кенә йөкләмәләр безнең нигезләнеп тора, күп кенә тыюлар шуңа нигезләнеп тора. Шуның аша без күп кенә гамәлләр эшләүгә үзебезгә этәргеч табабыз. Шул ук намаз, шул ук ураза, шул ук фарызларны үтәү, шул ук харамнардан тыелуның төп бетергеченең берсе, әле ярый бу дөньяда тотмасалар, кирәген, кирәгеңне бирмәсәләр, теге дөньяда барыбер исеңә төшерәчәкләр, барыбер җәзаны алырсың диеп без ышанып яшибез. Шуңа күрә дә менә шул үлемне искә алу, Үлемне искә алу. Үлгәннәргә инде кирәк түгел, алар инде шул үлемдә яшиләр, алар барзахта инде көтеп утыралар бу дөньяларның бетүен. Алар инде ахирәттә бер аяк белән диярлек. Ә үлемне төшерү, искә төшерү кемгә кирәк? Безгә кирәк, тере кешеләргә. Шуңа күрә дигән сер түгел, зиратка бару, зиратны зиярат кылу, аның зират дигән сүзе дә шул зиярат дигән сүздән чыккан. Кайбер төбәкләрдә татарлар зират димиләр, зиярат диләр. Менә шул зиратка бару ул кемгә кирәк? Мәетләргәме, безгәме? Иң беренче чиратта безгә, тере кешеләргә. Чөнки мәетне искә алу, булсын ул зиратта, булсын ул менә мәчеттә, булсын ул өйдә, булсын ул э, ятып, утырып, басып, барыбер. Тәһарәтлеме, тәһарәтсезме без үлгәннәрне искә алды икән, я Раббым, әтиемнең бабаларымның гөнаһларын гафу ит әле дип сорады микән? Любой урыннан ирешә. Габади чагыштыру, Пәйгамбәр Мухаммад саллаллаһу алейһи вәсәлләмгә салават әйтер өчен Мәдинәгә бармыйбыз бит һәр әйткән саен. Менә монда әйтәбез без, әйе, Мәдинәгә барып, шунда кабере каршына басып, э, Ассаламу алейка, я Расуляллаһ дип әйтсәң, бик хуп, бик яхшы. Гомрә кылып барсаң, хаҗыда булсаң, бик яхшы. Ну, без бит һәр салават саен бармыйбыз анда, чапмыйбыз. Моннан сават әйтәбез һәм ирешә диеп ышанабыз. Шуңа күрә дә үлгән кешеләргә безнең догалар барып ирешә диеп без ышанабыз, кай урында булуына карамастан. Ләкин зиратка баргач, безгә тәэсир күбрәк була. Кара әле, егет, синең дә шулай китәсең бар бит, синең дә шулай ятасың бар диеп уйлана каласың. Шуңа күрә дә зиратка бару иң беренче чиратта безнең үзебезгә кирәк. Шуңа күрә зиратка бару тыелмый, киресенчә хуплана. Ләкин зиратка бару, ниндидер кирәкмәне әйберләрен бәйли булырга тиеш түгел. Без анда барып гайбрәтләнәбез генә. Гайбрәтләнәбез. Шуңа күрә дигән мәетне җирләүдә, мәетне озатуда тегеләй яки болай катнашу бик саваплы, бик күркәм, бик яхшы эш дип күрелә тере кешеләр өчен, тере кешеләр өчен. Һәм дә ничек тә булса әйтсәк, үлгән кешегә барыбер Күмәләрме аны, күммиләрме, мөселманчамы, башка дин буенчамы, куймалар. Ул бит инде тәэсир итә алмый менә бу эшкә. Ул бит инде тылгыша алмый, шулай эшләгез яки болай эшләмәгез диеп. Инде эш аның кулыннан чыкты, ул бернәрсә эшли алмый. Шуңа күрә мәетне җирләү, мәетләрне Мәетләрнең урыннарын тәртиптә тоту, бу инде тере кешеләрнең бурычы дип санала. Мәетләр моңа берничә гә катнашмый. Шуңа күрә дә мәетләрне без үлгән кешеләрне искә алырга тиеш. Безгә бу гыйбрәтләнү, безгә бу искә төшерү була. Зиратка барып кайтып, шулар арасында кара әле, әле күптән түгел генә шул безнең арада бит хәл китте диеп уйлана калды икән, инде саваплы эш булды. Пәйгамбәр салләһу алейһи вә сәлләм әйтә, Ешрак ләззәтләрне юкка чыгаручыны искә төшерегез. Чөнки үлем ул чынлыкта менә шул рәхәтлекне юкка чыгара. Без инде мөселман буларак ышанабыз, җәннәттәге рәхәтлекләр күбрәк, яхшырак булачак диеп. Ләкин бит без тәҗрибәбез аша менә бу дөнья рәхәтен генә күрдек. Шуңа күрә әле җәннәт рәхәтлеген бит без татып карамадык. Шуңа күрә безнең өчен менә бу иң матур, менә бу иң тәмле, менә бу иң кызыктыргыч дип санала. Әйе инде, без ышанабыз, җәннәттә яхшырак булыр диеп, ләкин татып караганда бу булгач, моннан аерыласы килми. Якыннардан, балалардан, дуслардан, без яраткан ир белән аерыласы килми, шуңа күрә ләззәтләрне юкка чыгаручы диеп атаган тәмур остасының үлеменә. Аллаһ Тәгалә безгә

Яңа Сосен әйтә, и адәм баласының үлгәннән соң гамәл дәфтәрләре ябыла. Димәк, ябылды да, шул гамәл дәфтәренә үлгән кеше ни язып куя алмый, берәр саваплы эш эшләп. Чөнки саваплы эш эшләргә инде тән юк. Ни тәүбәгә килеп гөнаһларны сыздырып ата алмый, чөнки тән юк. Тәүбәгә, истигъфар кылып, тәүбә кылып, Аллаһка ялвару мөмкин түгел. И ялварыр ие, и тәүбәләргә килер ие, и намаз укыр ие, и теген эшләр ие, ләкин бит, тән юк, үкенү генә кала. Шуңа күрә дә үлгән кеше инде бер нәрсә эшли алмый. Ләкин Пәйгамбәр саллаллаху әйтә, үлгәннән соң да, үлгәннән соң да без үзебезгә файда китерерлек эшләр эшләп куя алабыз. Һәм без инде бер нәрсәгә дә тәэсир итә алмаган вакытта үлгәннән соң әле үзебезгә файдалы эшләр эшләтә алабыз, алар безгә киләчәк. Һәм әйтә, өч, мәгәр өч, эштә генә, үлгәннән соң да мәеткә һаман савап килеп тора. Һәм атый, садака җария, димәк, агып торучы, килеп торучы садака. Файдасы бер тапкырлык кына түгел, ә кабатлана торган, файдасы гел килеп тора торган берәр яхшылык. Күпер салумы, агач утыртумы, мәчет төзеттерүме, тегесен эшләүме, димәк, һаман да кешеләр моның белән куллана барган саен, менә шул агачтан, әгәр дә кеше яки хайван ашый икән, туклана икән, тегеңә һаман савап килеп торачак. Икенчесе, кешеләр файдаланырлык белем калдырылса. Белем дигәндә, дини белем бик яхшы, ләкин дөньяви белем дә зарар түгел. Әгәр дә дөньяви белем файдага кулланыла икән, кешегә файда китерә икән, сез өйрәткән кеше шул белемне файдаланып, үзенә, кешегә файда китерә икән, дини белем булсын яки дөньяви белем булсын, һәрхәлдә үлгәннән соң да өйрәтүчегә савап килеп торачак. Һәм ахырдан Пәйгамбәр саллаллаһу галәйһи ва сәлләм әйтә, дога кылырлык бала тәрбияләп калдырса. Бу инде һәрберебезгә кагыла. Әгәр дә без үзебезнең әтиебезгә, әниебезгә, ә ата-ана дигәндә без әби-бабайларны да кертәбез. Әби-бабаларыбызга дога кылып торсак, безнең э, иң мөһиме аларның үзләренә савап языла. Теге шатлану гына түгел, кара әле сиңа оныкчыгың, э, егерменче буындагы оныкчыгың сиңа дога кыла диеп кенә түгел, аның үзенә өстәлә савап. Просто шатландыру түгел, ә савап өстәлә. Шуңа күрә без ата-бабаларыбызны онытмасак, бигрәк тә әти-әниебезне, әгәр дә алар вафат икән, әгәр дә догадан калдырмасак, дога кылсак, аларга савап өстәлә. Шатландыру гына түгел. Мәсәлән, мин сезнең әтиегезгә дога кылам икән, я Раббым, фәлән абыйның әтисен шатландыр әле, диеп, шатлык ирешсен әле аңа, диеп менә Коран укыганнан шатлык кына ирешә. Савап аңа өстәлми. Сез үз атагызга, анагызга дога кыласыз икән, аларга савап өстәлә.